Subi, Antis bu txiga prasa di nos, ten un minimerkadu xinês. Frenti di kel minimerkadu xinês ten EdTech Electronic, undi ki e ta resusita bu móvel literalmenti, undi ki e ta konpu móvel, e ta troka téla, pui pelíkula, enfim, un médiku dus telemóveis.

Un enprezáriu, enprezáriu ki sa ta ventura na mundu di múzika tanbê. Ah, se nómi é Odair Pereira, se nómi artístiku é Da Pereira. Ma antis di nu ben pa se ladu artístiku, nu ben fala di se enpreza ki é DIL Konstruson. A satifason, a sua satifason é nosa méta. Ses intende? Ah, se sedi ta fika na Kalbisera, Praia, djuntu Xafariz di Móvel. Bon, sen más públi, nu ben diretamenti pa múzika en si, nu ben obi i nu ta da nos opinion lógu en sigida. Mondenge! Nu bai! Kel algun strada di di algun kau di somada pa mo é di somada. Oh, kel minina dentu meilu i el ki partisipa na video di Edgar Gomes tanbê. Bali, bali, bali, el ia sa ku mas dos kunpanheras. Di Kabu Verdi pa mundu fora Lil Mario, undi pra el. Lil Mario Studios on the beat once again Produson forti no way. Toka kel gaita plena. Keli ki e Da Pereira. Sem brincadera. Hello. Pa nos mai ok.

Si mamai é so mai genti forti kuza seguru. Facts, bu kre pa N splika isu? Si mamai é so mai, si mamai é so mai. Inclusive ti Montana ten un muzik ki txoma Si mamai é so mai propi, mai, I love you mama. Nu ba ta bai, N odja un sinhora la ki parsen el é ba tu kadera.
Kel pasu, kel pasu mondenge N txa kel na meiu di tiktokers Gó N pensa gó mi sen da mi ten da kes dansa tipu i minis Má e sa ta da se pasu la Pesoal ami N ka sai badja nada mi N sai ba dja sin, so ku kabesa.
Ok, el sa ta intrega Sem Mai y un kuadru ki é kapa di se álbum Nha Sonhu. Pesoal, se álbum Kel Múzika Li Nha Mai dja ta pertense a kel álbum Nha Sonhu, ki el ta lansa múzika pur múzika. Y dja-u sai kual é. É bazikamenti el sa ta da se mai 1 un reprizentason di se álbum ki é fokadu na se sonhu y se mai é pésa inportanti pa ses sonhu tanbe. Nu bai. Tá mau demais Puxa

Bu mai duenti e alvês ta dipindi di gravidadi di duenti ki se mai staba i pesoal ta fala, Konsola, e ka ta móre. Má, mésmu asin, abo kel ideia, sô kel ideia di bo mo pode perde bu mai, krédu, krédu! Sô kel pensamentu, sô fatu di bu pensa, xee!

Si for só kel-la, N ta prende tanbê. Dá Pereira, M é kazadu kó mostra-m kes kuza li, M é. Si ta noti ka ta xinti afeta di nha mãe N prifiri inbora mi pa ku diabu na paxon.
El fla el ta prifiri móre riel p'e ka odja se mai na kaxon. Má bro, li ta entra kel otu pontu gó. Ninhun mai ka ta kre pa se fidju bai sen frenti, bro. Bu ta fika na kel kuza la, N ta prifiri bai ami du ki nha mai bai. Se mai ta fla, N ta prifiri bai ami du ki nha fidju bai. Abo, kal ki é bu opinion? Bu ta prifiri bai antis di bu mai? sabendu ma si bu bai antis di bu mai, kel-la tanbê ta maxuka bu mai gravimenti, ki é óras, si bu móre antis di bu mai, déntu di bu mai algun kuza ta móre tanbê. Kal ki é bu opinion?
I un otu pontu, el ta prifiri móre el p'e ka odja-l na kaxon, kel-li é un próva di amor inkondisional. Ka inporta si mi N tiver ki bai primeru sô pa N ka odja-u na kaxon. Eh, ya. Sértu, amor inkondisional. Kel sinhóra li na kantu li, ah, kel sinhóra na kantu, ah, anhos, nhos ta odja-l na kantu iskerdu, nhos ta da-l pa ladu li.

Man, anos na kriolu nos nu ten palavras ki é crazy é fidju parida. Ou seja, fidju di di fidju fidju di un mai. Kuazi ki N fla fidju di un mai. Nau, é ka kel-la ki N ba fla. Fidju di un mai. Ou seja, kel mai abo é se fidju.

Na senpru di sinku fidju. N ka xinti noti, N ka xinti dia, N ka xinti nun ora, N ka xinti medu, N xinti midjor koraji pa N kria sinku fidju. Ku un femia, kuatu matxu, ma N ka xinti medu, inda tinda N ten koraji, si for prisizu N ta kria ma bes. Txoi!
Yow dona da mama di fala Da mama di fala Da mama di fala Nu tona polisi mi.
N ka senbru di sinku fidju N ka xinti noti, N ka xinti dia N ka xinti nin un ora N ka xinti medu N xinti midjor koraji pa N kria sinku fidju. Pesoal, kel-li ki ta reprizenta un mudjer E bai susti tudu bronka i kria fidjus. I é kel tipu di mudjer li ki é nos mai. I é kel tipu di mudjer li ki nos nu ta ama i ruspeta. Susti nu bai. I man. N ta spera ma pai staba la tanbe. Kel-li ki é prubléma. Munti ómi ta bandona fidju. God damn, N ka ta intendi.
Kunfia mi é kuartu matxu ma N ka xinti medu Inda tinda N ten koraji Si for prisizu N ta kria má bes
Kunfia mi é kuartu matxu ma ma Abo kela ningen ka ta mexeu Kuartu niga pa difendeu Heeeii I si dal ko i si i si i si da pa pa pa kontisi E ta ten más des ke fla Pesoal, kel-li é Da Pereira, un enprezáriu, xa N pui se lógu di novu li sin, un enprezáriu i un artista ki sa ta ventura na kel mundu di múzika li. Nu kaba di faze react di un múzika didikádu pa se mai, ki é Bo Tanbê Bu Pode Didika-l pa Bu Mai. Sértu, di mésmu fórma ki N ta bi, mi N ta dedika-l pa nha mai. I kel frazi di se mai na fin la, men, pamodi ki tudu algen, gentis grandi, ten falas bédju, men, es ten uns fala fórti, men. Pesoal, kel-li é Da Pereira i kel-li é se inpreza DIL Konstruson, a satifason, a sua satifason é a nosa méta, o seja, nos obijetivu prinsipal E satisfaze-u na kel konstruson ki bu ta kontrata-nu pa nu faze. Un grandi abrasu, kel-li é JP Pires na más un epizódiu di JP Pires React, patrosinadu pa Editec Electronic. Pesoal, bu pode da sénpri bu moral através di PayPal ou Cash App. Un grandi abrasu, nu sta djuntu, you know what's up, skrrrr.